omorwandi agoaka mbuya mono ase omopasa komoa ribaga, ekiagera tanyare konyara, onye gokwana onye tayae tayaetwa ribaga eri iga. Igo naba naba agatire gocha ase enyomba ya omonene korwa ekanisa eye ya Holy Nations, to- totobe omotobe omonene atogigwe. Rende tote totegerere ring'ana ri'omonene, amabondo yaende omoyo omoyo omokuani yateba mbuya mono ase abaka baga abara abagaka b'ekanisa, komoa ribaga, ekiagera tari konyara gocha onye tari ribaga at batamoete ribagwe. agwo mbuya mono ase abana baminto ase omonene, kong'a ribaga eri iga, gokwana na abana ba Nyasaye, ekanisa eye iga iga ere engiya naende mbuya mono ase okong'a ribaga eri. buna naikaransire akorigereria aya ngaki rituko eri riarenge ria abana bakorire esukuru, igo igo nagokire mono, ngoaka mbuya mono ase abana aba abatang'ani barwete africa bare ase ekanisa oborayi bwa ekanisa. bagokora egasi engiya, babwate ebirengereri ebiya bia gokora egasi y'omonene. Na ekaba ekenyoro egesesenirie na ebikoru biabo ebiya. enkwana yaye egochi koba igoro yo kende nkeiyo kere raisi. kera egento goika tokorene chinguru chionsi na ogokwenyara gwonsi, ekiagera ntokwe ntokoira ebinto ebike. Na igo tiga tosabe ng'a Omonene Tata, mbuya mono ase ogotorenta amo, buna tokoigora ring'ana riao, rito ritotenenkie ase enkoro na ebibe kerario, ekero twasaberete ria Omwana na Yeso Kristo Omokonyi, amina. ogokora isato, ekegungo eyemo mpaka isano eyemo, ogokora isato, ekegungo egetang'ani mpaka isano na eyemo, buna petero bagendete ase ekanisa gosoma amasabo, chinsa kiira chia kianda. Omonto oyomo orenge orenge ekerema korwa buna aiboretwe, agacha ase omorango bw'ekanisa, okorera, okoboria, baria bagocha ekanisa gose mbamokonye, buna Peter na John bakagenda ekanisa. Bakamorigereria, akamorigereria namaiso amakong'u, bakamotebia arimwe torigererie, nere akabarigereria, bwegenete ng'a nkomoa bare egento, Petero akamotebia. chitaabu ne chibesa nimbwate, goetera ase erieta ri'omonene, imoka otare Goetera ase eng'ana eyio natebire eng'ana yane yokwana ng'a kende nkeiyo togochia gokora enusu nusu goika tokore ne enkoro eyemo na ogokora okwenyara gwonsi egere tonyore obwanchani korwa ase omonene. Intagete kobatebia egento ekenemo, omwana oyo iga, iga ateba iga arenta erieta riane buya sana.

abana baria bakwana nabwo akorangeria, nabwo akorangeria erinde abatebi mbuya mono ase chinkwana chiaino chingiya, chise Bionsi, ebi mbwate bionsi pi buna ba Petero bakwanete aria ekanisa, obatebirie nainche nabayaire ebana aba iga buna bakwana buya. Na abanto be ekanisa abanto be ekanisa naye mbatebie iga, enkwana yaito iga egere igoro ya nki kegochia koba, egento kere egento togokora ne chinguru chionsi gose ne ebinto togokwana togokora na obwoba. titobaasa gokora obwoba, tiga tokore egento ki'obomaene. ekero okoirania amang'ana ng'a. Ebio ngokora bionsi bigoetera ase chinguru chi'Omonene, yagochia kogenda korigereria, nekero okweraneria, goika okore nebirengereri bi'Omonene. Ring'ogochana ritang'ani atebe ng'a noo ndaiga. Oyo riria okwanire aye ebinto bia omo- e- ebinto bia omonene, eye ne engencho yaito goika tokore obwanchani bwa omonene, kogoetera na- na- aya twasomigwe. Naende totenene obomaene ng'a nonya onde aa iga tiga nkwane ring'ana ri'Omonene gochia ase baria bataramomanya. Na kende gionsi togokora, togokora ne chinguru chi'Omonene, ekiagera bionsi pi otobwereire. ekero togokwana, ekero togotenena twateba ng'a amaboko aito naro iga are agokora egasi, bwensi pi togoaka chinkobi ekiagera tomanyete ng'a kende nkio torakore, onye toimokerereti amaboko aito igoro. egento ekenene nkere ng'a ntori gokora ebinto na na obwoba, togokora ebinto no na oboremu, ekiagera Omonene otonyareire bweka. abanto twensi omonto oria agachete ase eng'encho atabwate ebinto igo, ase eng'encho atabwate chibesa, agacha agosaberera oyarenge kera rituko abwate okogania okonge na besa tabwate. Naki gekogera aise ase omorango bw'ekanisa arore gose abanto b'ekanisa mbamoe gento. Ase ebinto ebio bionsi pi togokora, intwe abakoroki egasi, ntobwate chibengi echi, chigototebia ng'a tiga toyobeke ebesa ororo ekero togotiga egasi tonyore ntobwate ebesa. Lakini abaria bagotogochera chibesa echio, mbari kogoka onye tori korwa besa chinyinge chigenda ase ekegancha ekio. Naende ntagete kobainyori ng'a. Egasi togokora y'Omonene, tokonyekora ne chinguru chi'Omonene, tari ase chinguru chiaito. Intwe na abanto togwenerete komanya ng'a bionsi pi ebigokorekana goetera ase obwanchani bwaye. Baria bare ase esukuru. Igo bamanyete ng'a kende nkeiyo baranyare onye mbarasomigwe buya. Na igo ntagete kobainyora iga, egento kie getenenirio ase obomaene, naende. gekoorokia, kende nkeiyo keratonache gotatiga intwe tore nache entomo base okonyora bionsi pi biri totakeire gokora, egere toete amatemu y'esukuru. egento egotworokia nkeri ng'a aba kende gionsi pi togokora igo intwe tore enache, ntokora bu onye ntogokora na echinguru chionsi, na okwerina, intwe okonyara konyora esawadi eria etakeire. ekiagera intokoreti buna totakeire, naintwe abakori egasi gose abanto tore esukuru, onye ntori goetigana na gosoma na kobwatia amachiko na gokora ebinto buna omwalimu agototebia, intokonyara konyora ebi- ebinto totokonya totakeire egere tokore esukuru na amago na oboronge. tiga ngenderere, aya iga america, chifiki chia abanto abayi chi- chi- chikambani chinene, igo chigo igo chibwate chiga chigo chire chi- chibwate emibango ya okorora ng'a chibasi chikambani echio chigendererete na okokora ebinto ebiya. Ebinto ebikogendererete gokoreka nabire mamincha, bigorente obokong'u ase ekenyoro. gose buna Amerika, iga bikogera chibesa chiria ase chitakeire gokina nchikogenderera, egento gekororekana chibesa chiria chibekire ase chibengi echio chiakea ekiagera. Abanto abange bakwebisa mbari kogera chibesa echi chitumeke, rende chirente chibesa chinde, egere ebesa yaito ekine. Naki egekogera tobwate obokong'u. Abanto tobwate obokong'u mbori ng'a. Tosa konyora ebinto ebike, igo tokorera ng'a inki gekogera ebesa eye tobegete tari gotoa besa isaine. Ekiagera okogania gwaito kore igoro mono kobua ebinto ebesa erarente. Na intwe abakori abanto tochiete esukuru, igo tokogenda esukuru ng'a onye ntori kotegerera amang'ana esukuru boronge abalimu na ebinto ebinto ebio totakeire tokore. Amateemwa naicha, ntogoeta buya, ekiagera ebirengererio biaito birare korwa ase amasomo. Naigo igo tokoinyoriwu ng'a. Binde bionsi Yohana akera tore isiko gaiga goeta, onye ntori kobeka chinguru chiaito ororo ase egento togwenerete gokora, ebi- ebinto tokonyora korwa ororo iga bikoba ebike. Na buna chinguru tobege toko tobegete chinguru chinyinge aroro, igo tokonyora esegwati echi echieta aroro. Na igo noana ebuku, onye tori gwetigana na gosoma ebuku, na gotegerera, na kobwati ring'ana, na koba abaigweri, igo tokonyora tosirete, ntori kobwatia amachiko boronge ekiagera ntomanyeti obomaene korwa ase obobisi. Na igo tiga twainyoire ng'a na tobeera isiko y'ekanisa, iga tore tore abasiru, ekiagera ntataeti gotegerera ring'ana ri'Omonene. Onye kogenda gokora ebinto bi'ense eye iga. Igo ore omosiru, igere buya gokora ebinto ebiya ase obwatekane na obwanchani bwa Omonene. Nabasabire ng'a abanto aba abariri igo bare abanto bata mbari abanto baronge ase ense. Korende baria abaronge na abasomu nigo bare abanto abakori ebinto ebiya ase ekenyoro gose ase ense, na abwo nabwo bakogera amagenderero aicha, na abwo bonsi. nabwo bakogera twaba bagera abande babo abang'aini, bachia gokora ebinto bie ebironge, na ekero bakora ebinto ebironge, ekeyo ense ense egego geko gekoimoka igoro yatogigwa ng'a ase eyio iga ere entenenku. Naminto, ebikorwa biaito nabi bikogera tobe abanto bare ase enyomba y'Omonene gose tore isiko y'enyomba y'Omonene. Nyora tokwerigereria ng'a twamanya ng'a. Omonto nabe obwate chibesa chinyinge chilifu isato, goetana, iga agosira, ekiagera iga abisete agoteba ng'a tabwati besa, lakini ekero akure, iga bakonyora ng'a. Igo iga chibesa abwate chiabuete chiria chibesa arenge gosabwa ekero arwarigwe, nkarenga twasare twakare ebiro ebinto bire mamincha. Na intwe igo tokonyora twabekirwe twa ase ekenye- e- e- e- ekampani y'abanto batari kwenyara, ekiagera totari gokora obomaene, na ebikori biaito bire mamincha, baminto, nigo togwenerete koba abanto abaronge, tokore ebinto ebiya. n'Omonene atosesenie, na ekero twakorire ebinto ebiya buna ebio, twarorekana ng'a nabanto bamanyete ebinto togokora, ekiagera totegererete, twabwati amachiko. Nyora na ebuku, ebuku, tiga tobwati ebuku, baminto. tiga tobe abaronge ase obwanchani bw'Omonene. Torigie ng'a toba toba toba aba- aba- aba- abanto bara ne ne ne endamwamu, gose batagete tageti ko- ko- kotebia abande obwane obomaene. Nyowana ebesa yao gose ebenki yaito, nyowana ne ebinto togokora ase ekanisa gose ase ekenyoro, tiga bibe ebinto ebironge, abagotorigereria barora na Nyasae nao are na intwe. Ntori banto togokora ebinto nusu nusu, togokora ebinto na obwegenwa. okwerina Nyasae at- atogigwe ime yaito. Nyasae iga atagete toberwe ase abanto baria base- basirete gocha ase abanto baria ababui, ekiagera ere bweka gagotoa ebinge, lakini twabisiria ekiagera togotaka gokora ebinto biaito ribato gokora obwanchani bwaye. Nyasae moinyore naba abamura baria bata- batato Me- Shadraka, Meshaka na Abedinego, igo bayeruete, bakanteba ng'a kende nkeiyo torakore oo. Onye Omonene tari ime yao, igo orabe osire, onye gose obwati obwanchani bwa Omonene, erinde obe omobui. Ekero babwateti eng'ana yaye, ebe amo neye, igo babete ababui, mbachieti gosambwa. Aye, ebikoru biao nebironge bire gose bire mamincha, tiga tokore ebinto bia obwanchani, nonya ne chinguru chionsi, ekiagera tomanyete ng'a ebi togokora nigo bigotokora tobe ababuya ase obosio bwa Omonene. Nyasae agotorangeria tobe ababwatani na abaronge ase obosio bwaye, naende tobe ng'a nintitokonyora biria akorua. titobasa koba abariri, goika tomanye ng'a Nyasae nore naintwe, nere iga ebirengererio abwate ase tore nebi ogotokora tobe ababui, tari abanto tore wasi wasi. na abanto tore ababui ntori gosira, na abana aba iga bakoire esukuru rero, tibari abaraika omoerio ore, iga bagenderera motwe, na Nyasaye iga atagete babe ababui. Gento nkeiyo baminche ase okobatiga bamba bagenderere esukuru, obokong'u mbori ng'a aiga ekero bago ekero bakogenda esukuru eyio, mbakore kobwatekana na okogania kwa esukuru gose bagotiga bakore ebinto biabo buna batagete. Obonene nigo bogotworokia ng'a ng'aki tokobua. Petero nere otoinyora iga, igo otoinyori ng'a. Ntori abasiru, onye tore ime ya Yeso, na Yeso iga are omobuya ase tore, ekiagera intwe kende nkeiyo torakore, Yeso atari ime yaito. Tiga mbatebie bare mosomete, basomirie na abasomwa, intagete kobainyora iga, tiga tomanye ng'a chinguru chia omonene nachi chiragere tobee nonya ne esukuru goeta amatemwa, Nyasaye ogotosesenia ekiagera togokora obwanchani bwaye nere natobee. natoe ogoseseniwa nenkoro engiya y'obong'aini korwa igoro, ekero tobe ababuyi ase esukuru na ebikorwa bionsi togokora. Chinguru chire ang'e ase tore, nigo chire korwa ase Omonene. Eke nakio egento ekenene. Gati ya omosigo na okonyara kobogoria omosigo, na ogwetigana intwe abanyene, egere tomanye ng'a kende nkeiyo keratobuye, bionsi nabo tokobogoria. egento ekenene nkeri ng'a bietero buna agoteba, nabo kobuna nkobua omo tokoba ababui, onye tore iyia ime ya Yeso na Yeso ore ime yaito. Tomanye Ng'a esaba y'Omonene nereri, intogotiga komobwatia, ekiagera bionsi pi iga atagete tobe ababuyi. Tiga twetigane asare, nere atoorokererie buna togochia koba ababuyi. Esabari esaba neyeiga, abake chinguru chionsi pi chiemesigo, oba onye obagere chie obong'a chie chinguru chi'omonene, egotore ng'a okobua gwaito naki kong'ana. Ebinto emesigo ere emenge. Nyasae nao are naintwe. Nyora ebinto bire ebikong'u, nyora Nyasae onyore ime yaito, igo to- toraba buya, ekiagera kende nkeyo keratobue. Nyora nase amasomo, nyora nase okomobwatia Omonene, na ogokora obwanchani bwaye, getore etige ase are, twensi pi twabeire ababuyi. Nyora ekero tore ase are chandegete tokonya kweboria ng'a ng'aki obo ebinto biatabeirire ebikong'u. gotatige bionsi pi ase obosio bwaye, tomoe ribaga, nora nekero chibesa totabwati, na obokong'u tobwate, buna enchara ngochia gocha ere, ebinto ngochia koreka nabio ere mamincha ya okogania gwaito, ki toratige ebinto ebi bionsi pi, igo tokoa chinguru egasi. obwatekana na obwanchani bw'Omonene, nere natobuere bionsi. Okwo nakwo okogania gwaito ase emiaka ekorwa bionsi bi togokora kera rituko kobwatekana na obwanchani bwa Nyamonene. Tiga tokore ebinto bionsi pi kobwatekana nobwanchani bw'Omonene baminto. Inyora tore tobwate okogania okonge, lakini onye togotiga bionsi pi tomanye ng'a nere ogotobwera, ntobe ababuyi. na bionsi pi ntobinyore, ekiagera nere okorua bionsi. Nere namanyete ng'a nki tota toganeti, ebinde mbire agoratorine ekiagera amanyete ng'a ebi chigotokonya. Etabia yaito Netabia nekeonyechi giaito tikebasa kogera tokore ebinto mamincha yekeonyechi gi'ekanisa na ebuku. Tiga tokore ebinto kobwatekana na obwanchani bw'Omonene. Norande omokoro iga, nana korosia getanda, ekiagera omong'ina nere okorosia ekiagera nere okonyare okonyarera. Naye tata oria ore igoro nere ogotoroseria bionsi pi ebitoganetie, tiga twetigana asare, ekiagera Omonene namanyete okogania gwaito. Giagotoebire chinguru chiaye chiratogere tobe ababui ase obogima bwaito. Titobasa koba abanto tore wasi wasi korende abanto tore ababui. Nyore ebinto bire ebikong'u, nyore ebinto bie ense eye bire ebio ebiya mono, tiga tomanye ng'a obwanchani bwa Omonene nabi tokorora bogokorekana obwatekana na ogosesenigwa korwa asare. Nyasae iga atagete totware obomaene bwe obuya. Ntegerera iga, ntaete monyega. Momanye nki togokwana igaa bono, Nyasae gatagete totware ebinge mono, iga atagete totware ebinto ebiya naende ebinge. tari ebinto bire wasi wasi, iga totagete goika totware omonene nere abe nere oboroso bwaito, nere kabeire oboroso bwaito, Netabia yaito gerabe engiya, netabia yaito kerabe engiya, nebikorwa biaito birabe ase gobwatekana na okogania kwaye, nekero togokora bo, nere natobuere, nere natoa bo chinguru chiokoba ababuyi. Na egento kende naende, na okorua ebinto, tagototiga, ekiagera ekere obomo obogati, obomaene, na kobwatekana buna ng'aki togo to- to ng'aki togokwana egati yaito. Onye tobwate obomaene, obomaene nabwo mbogere tobe ababui, kiagera ntori omonto taiyo oramanya oraku orama oraire ng'a ngokwane tore oborimo, kiagera botambe ebagotorora ng'a intwe nabanto bagokwana obomaene, baminto. Tiga Nyasae atosesenie tokore ebinto biaye kobwatekana nobwanchani bwaye igo atoeire korwa igoro, ekiagera igo atagete tobe ababui, na ntokoba ababui onye ntori kwegena asare na gokorera obwanchani bwaye. Tiga tomanyene, tiga ekero ebito ebio togokora bibe na na na okorandia ase abande, chinkwana togokwana, ebikorwa bi togokora, chi tiga bibe bigotebia abande obwanchani bwaito ase Omonene Tata ore igoro. nere nere atosesenetie kobwatekana ne ebitwanyorire, na Yeso tiga abe nere oboroso bwa obogima bwaito. Ebi twarure birorekane ng'a Nyasaye nao are egati y'ebinto ebi twarure, chinkwana. chibesa, na kende gionsi, na totatwara kende gionsi, na totatwara besa, lakini onye tobwate eng'ana y'Omonene togotebia abande, twebeire ababui, nabeire abatenenku, tonkoa tore abande ekero abande bagoke. Buna ewe ewiki engima ekogenderera iga, tiga tokore abanto iga tore abasabereri, rakini ekero twachire ase enyomba ya Omonene, tiga tworoke ng'a Nyasae noo are egati yaito, tore abatenenku ase ring'ana, na ebikorwa biaito, ekiagera togokora obwanchani bwaye, tari obwanchani bwa saitani. goika omanye iga, egati yaito, omonto iga abwate ebinto bie ense eye, naende iga are omo omo tore abako abakori aba egen egento gia saitani, ribaga togokora obwanchani bwa Omonene, baminto. Yeso nere nere oborabu bwaito, nere omobaso, nere enchera ase enchera etari, nere ase omonene ase obogima bwaito, nere omorogi oito, nere oratworokereria enchera ase tokogenda totasire, Naende kende giatoorokia, ntitokoba abamochi korende natogokora-bokera, nere omoteri oito, nere orwegete obogima ase omosaraba egere tobe moyo, nere chinguru chiaito. nere obotamero bwaito, nere bionsi piaase tore, inki kende keratobue onye ore ime yaito? Tiga Nyasae atosesenie, naende buna abakirisito, toko torigie gokora egasi y'Omonene. ne chinguru chionsi pi, ekiagera nere ogotonyaarera bionsi, tari intwe bweka. Nyasae abasesenie buya mono. Nainwe momanye ng'a Nyasae nere obotamero, na kende nkeiyo keratobue, onyore ime yaito.